It-teleserje huma fost il-mogħdijiet taż-żmien l-aktar komuni fi żmienna. Fuq it-television lokali nsibu bosta teleserje, uħud serji u oħrajn ta' natura komika, li fihom ilsienna spiss jintuża b'mod kreattiv. Qed tara? Wara li ġiet Gloria Mizzi mill-ewwel ċemplet klijenta ġdida. Ġabet ir-riżq, tarax. Teleserje jew teledramm kif kien anke magħruf iktar fi żmienna fil-passat, jirreferi għal drama li tinħadem b'mod speċifiku għat-televiżjoni. Fil-passat kienu bdew billi jieħdu d-drama li ssir fit-teatru u jibdew juru forsi biċċiet minnha fuq it-televiżjoni. Illum il-ġurnata teleserje jew teledram jinħadem speċifikament għat-televiżjoni. B'dan il-mod, illum il-ġurnata jkollna sensiela sħiħa ta' drama fejn tkun mqassma f'episodji differenti, U dawn dan id-dramm ikollu storja li tingħad mill-bidu sal-aħħar f'dawn l-episodji. Issa sew jekk tkunx fi staġun wieħed jew maqsuma f'diversi staġuni, imma fl-aħħar mill-aħħar ikollok episodji li jirriflettu storja li hija drama. Kemm se ddum sejra hekk? Issa lanqas għand il-kappillan ma trid immur. Inħossni se niġġennen hawn ġo u se nibda nwerżaq kemm għandi saħħa. Il-poplu Malti minn dejjem kien iħobb id-drama, sew jekk kinitx fit-teatru, sew jekk kinitx barra fit-triq u anke meta beda t-televiżjoni, ovvjament fuq it-televiżjoni wkoll. Huwa mod ta' divertiment, huwa mod ta' kif persuna tirrilassa, Tinsa forsi l-problemi ta' matul il-ġurnata u tintilef fi storja. Bl-istess mod li hawn nies jagħmlu hekk bi ktieb. Imma forsi fuq it-televiżjoni bit-televiżjoni naqra iktar faċli għaliex tista' tirrilassa u tinsa iktar u tintilef iktar fl-istorja għax għandek kollox diġà impenġi lest quddiemek. Trid tuża naqra inqas l-immaġinazzjoni minn meta taqra ktieb. Kif ħsabtni? Il-lingwa tagħmel differenza kbira. Trid tirrifletti l-istorja, trid tirrifletti l-karattri. Punt importanti ħafna, eżempju, li ma jistax ikollok kull karattru fid-dramm li jitkellem bl-istess mod għax Jista' jkun persuna jkollu klassi differenti jew età differenti, allura il-lingwa trid tirrifletti naturalment il-karattru kif jitkellem. Apparti hekk, il-lingwa għandha tirrifletti l-epoka, sew jekk hijiex drama maħduma fi żmien modern jew, agħar minn hekk, jekk tkun maħduma fil-passat, trid tirrifletti l-lingwa li kienet tintuża f'dak iż-żmien. Għall-mod tal-kelma jekk nieħdu Malti li kien jintuża fi żmien it-tletinijiet jew li kien jiġi mitkellem fi żmien it-tletinijiet hawn Malta, kien Malti iktar Italjanizzat, eżempju. U dak irid jiġi rifless fl-istorja u fl-iskritt. Il-lingwa li qed tintuża illum il-ġurnata jekk qed tirrifletti għall-Malti li qed nitkellmu illum il-ġurnata jaf ħa jkollu ħafna eh, influenza ta' Ingliż fih, jaf ħatkun lingwa li forsi ma tinstemax daqshekk Malti tajjeb. Imma, suppost, din tirrifletti il-mod kif il-poplu jitkellem bħalissa. Jiġifieri jekk għandek numru kbir ta' nies li qed nistgħu ngħidu forsi ikissru il-Malti biex jitkellmu, fil-verità it-Teledramm għandu jirrifletti dik l-istess lingwa. Suppost, jekk inti għandek klassijiet jew qagħdiet soċjali differenti fl-istorja, dan irid jiġi rifless fil-lingwa. Inti jekk għandek avukat ħa jitkellem differenti minn tabib u ħa jitkellem minn xi ħadd li forsi ma kompliex jistudja l-iskola. Il-lingwaġġ jinbidel ħafna minn persuna għall-oħra.